Ine şu howly remont etmeli howly. Bärde ejem bilen kakam ýaşaýar meň. Nätdiňä?
Hawa.
Özüm elitkada ýaşaýan bilýäňä özüm üç ýyldan bir gezek hökman remont etdirýän. Ýöne ejem kakamyň ýaşaýan ýerini şu güne çenli hiç remont etdirmedim şun ýalak günde ýaşaýar. Dogrymy aýdaýyn öýdäki etdirenok şony. Indi öýdäkim bilen aýrylyşdym Allajan gowulygadyr indi gözüm açyldy. Meni şu günlere ýetiren enem-atam dämi? Şoň üçin şu howlyny konkretno remont etmeli. Men ejem-kakamy äkidýän, öz öýümizde ýaşadýan. Bu mallaram aýyrmaly. Umuman, size ynanýan birinji gezek işleşemog-a, Jacob Design. Işden giç ýagşy dostum.

Agam nätdi göwnüň aýardym jaý. Daş, gaty gowy bolupdyr. Näme nämeler bar? Letni besedka, basseýn, kinoteatr, sport zal, iki sany myhman jaý, bäş sany banýa tualet, alty sany spalni.
Tüýs garrylara gerek jaý ekendä. Gowy daş, ynanýan diýýänä size Jakob Design. Öňem remont etdirip ýörün öýi. Ýöne ýekeje problema bar. Aha, aýdam çözeli.
Şu 20 prosent eden tölegim bar a, şu sizde galsyn, gerek ya şu maňa. Ýöne jaý öňküsi ýaly gydyp beräň-de. Öýde bile ýer açdymlaý. Hudaý bar, şoňa çen ýadyma düşe, ýyz ýadyma düşenok keýwany. Dol pulunam berdiňmi?
Aldylar.
Jan men çykdym bar girseň. Men akylymy bu da sagynyň.
Men saňa da beren daragym nirde? Al çaýyň daragyň. Iň gowusy men suwa düşmän şeýle gidibereýin-aý janym. Üstüňdäki gyl näme?

Näçe bolýar limon? Agam bir blok ýigrimi dört manat. Häzir maşyn ýok bar bolanda. Eme gözümem gaty görenok nim. Şu bira elli manat biram ýüz manat özüň.
Bolly bolly amca. Biniňa ine elli manat biniňem ýüz manat amca. No, maňa bölegem gerek dim ýüz manada alaý.
Sokçu ýaşlyk bilen.
Eý dost ýüzüň aýdar diýýär o. Näme boldy?
Arada bir kitap çykardyň-a sen. Nädip çalt baýamak barada diýýän. Hawa, hawa çykardym. Eý, näçe dile terjime etdiň şony? On alty sany dile terjime etdim. Göni bir million bir ýüz elli bäş müň sanam satyldy-da. Hiç hili peýdasy ýok-da, al okap gördüm. Oňa seniň ýazan kitaby diýip bar birinjilaň hatarynda men alan bolmagym mumkin alyp okap gördüm özüm padark etmedim weli
hiç hili peýdasy ýok ynanaý okar ýaly kitapda hiç hili peýdasy ýok maňa peýda etdi
Eý çytramor ýeriň siňdirýäm şony bileňokmy omezal pankratimal mezimal Üç günlük al, wapşede bara, dört günlük al.
Öýüňe barmakaň derman bagap otyrsyňmy?
Taýýarlyk görýän-dä ho. Näme? Gurbanlyga taýýarlyk görýän-dä. Oho, ulyla mal alyp, gurbanlyga taýýarlanýar diýip, derman bilen maşgala. Ho, bizem bir taýýarlyk görmeli bor-a ho. Al şol, ho, dört günlük al.
Senden bir zat soraýynmy? Men almakaň ýaramanda kim saňa şeýt seredýärdi?
Hiç kim.

Aý nätdiňä men bärik deňiz diýip ýörüna. Waý sen how öý öý waý turany munyň näme how. Açar saklaýanmy.
Aý çekde how ýokarrak how açar saklanýan diýip senem aýt giň bol. Bir çala öňrandan alan ineme şu seredýän ýerimde uje ýetişmedimde. Yzyny men. Daway.

Biz kiçi wagtymyz daşaryk gitjek bolanymyzda sag-aman gidip gel sözleriniň aýdylşy. Eje daşaryk gidäý. Bolýa bar gidäý. Ýöne seresap bol hiç kim bilen urşaýma, sögüşäýme. Şu baga dyrmyşyp ýa-da garažlaryň kryşasyna münüp ýykylaýsaň, eýläň, beýläň agardyp geläýseň idip öldür. Düşündiňmi? Soňam biri bilen urşup, sögüşip öňkiň ýala-da diýip urlup geläýseň idip. Ýenjer nedir it uran ýaly edip uraryň. Ýenede bir zat. Diňle meni. Gelende eýläm agyrýa ýa beýläm agyrýa diýäýseň külüň çykarar. Soňam nara şu agşam meni alada goýup ýitip tapylman ýa wagtynda öýe gelmän Gijäň ýarymyna öýe geläýseň, öýe salman, daşarda ýatarsyň, eşitdiňmi? Şu maşynyň daýym aşagyna düşenini göräýseň ýa eşidäýseň, it myžžygyny çykarar. Topuňy nirä alyp barýaň? Düýn jogap berendir kakaň topuňy-la. Şu topuňam ýaraýsaň, edil garnyň ýaryn. Eşitdiňmi meni? Bar gidiber indi. Tä bir gelinlere degişli.
Aferin. Sag ol. Bu agşam ejem dagy gelýär. Palawjyk edäýseň diýýän. Ýene edeme.
Mekan iki gün bolmaz gelip gidenlerine. Men artyk, dur Mekan, men artyk ýadadym. Iki günde öýüne ejem dagy gelip durmak bolmaz-a. Men hyzmatlaryny edip ýadadym. Şul öýde ýa ejeň ýaşasyn ýa-da men ýaşaýyn. Saýlap. Oňa gapy. Aşaňa sapy. Ilk-ä itdir, soňra pitdir.
Gullugy gutaryp gelen oglan bilen pahan. Gije men geldim gullukdan.
Oglum sag aman geldiňmi. Bar ogly mana kaka günlerem gürleşadyr soň gowy gürleş. Hoo kaka salowaleýkim geldim gullukdan. Gullukdan geldim diýýäň kurortdan geldiň näme sen hiç almaýan. Hoo salowaleýkim kaka gowy mädeleň. Ýaňy sagmy kaka gelendirin gullukdan. Kurortdan geldim.

Haý sen bar aga, hiç-de oňarman tozan bar, edil maňa meňzemänsiň däl-ow. Sen diňe öz rotaňda şonda men tutuş welaýatyň tuwlesini ýuwup birinji ýer aldym-ow. E çumo keniň-ä gaty erbet-le. Şeýt diýip ulanykdym men sen-ä. Onyň hiç gowy kaka, men saňa bir zat aýdaýyn, men daşy bar-a, o aňyrda çatynda plakady-da asdylar-ow meniň suratymda, bilýäňmi näme üçin asdylar? Rotaň içindäki esgerleriň bar-a. Barysynyň tilsonyp galýanyny aýdyp berdim älä, ofserler. Göräýdäl-ow, sizde abraýlar men çapsam, kaka, sen diýen bolaýaň-ow. Zato sen welaýat bolsaň, zato men ças boýunça bar-a, iň görelde esgerleriň arasyna girdim-ow. Esgerler şu madam meni ýadyndan çykarybilýän däldir. Indi gulluk etdim diýýäň we men daže bar-a, rotaň ýatýan narýadlaryna çenli baryp aýtýardym ylgap.